ɛde asɛm no ase wone hɔ. Papa nyame ayɛ adeɛ. Nyame ayɛ adeɛ paa na mesoso mayɛ m'adwene sɛ ɛsɛ deɛ mɛtie w'asɛm paa nti me sɛ mede w'asɛm na ɛbɔ me bra. Papa sɛ sei deɛ manya bɛrima nimonyamfo a kurom hanom sei mehu ne so bɛrima wɔ ha da.
Boro no wei so. Boro no wei so. Na boro no wɔ bɛrima wɔ ha. Papa, bɛrima wɔ ha paa. Na ɔnom no ɔntaa mpie. Ɛna adwuma asɛm nti na ano wayɛ busy. Papa nti mepɛ sɛ mema ne ba na mede ne kyia wo sɛ w'ase no mpo prɛko pɛ. Nti na mɛfrɛ wo atena ase, nsuo retɔ pa ara nso mese papaapa deɛ woyɛ biara no gya na bɛtie m'asɛm. Papaapa ɛsɛ bɛnya ah, ase. Wɔba abɛkyea me ɔdeɛ ho. Sɛ awale ntotoeɛ no a. Ah,
bɛrima a wo ne ne nantee bɛɛ bosome mmienu anaa mmiɛnsa mpo no, wɔmɛkyea me. Anaa woahu no asie dadaada?
Papa, yɛka kɔ bosome mmiɛnsa ni.
Ah, nti saa akoa no ɔto nnwom no amɔ bra no ɔwɔ yi? Papa, ɔno ne nnwom antimi ahete nti me ne no agyae.
Wantumi ahete? Na wonim da a ɔbɛhete? ɛnyɛ wɔn aka sɛ nnwomtofoɔ na ɔpɛ no na ɛbaa no sɛe
papa mehu na mesesa me vision
ah, vision deɛ he mese mempɛ nnwomtofoɔ bio sɛ wopɛ hefoɔ menya de kakra wɔ ne ho biara me sika no a
anaa wokɔ social media hɔ bi

Wɔ ma wo ten ten series ɛna awode ne ba bɛkyerɛ me ha. papa wɔ sɛ ohun papa obetum.
a wɔto mu koraa ɛɛ wei a ɔdɔbɔn no koraa ɛyɛ sɛ. twenty ne forty.
wadɔbɔn no no ɛbɛkɔ twenty ɔsan adɔbɔn no bio mu a ɛbɛkɔ forty. Ɛyɛ sɛ wo deɛ wo no wonye thousand thousand na nkurɔfoɔ gyeɛ no wonyi bi. Hɛ nti yɛ a wohwɛ wo body wo nipadua no yɛ a wohwɛ ha sɔkyee no a wayɛ no hwɛ wo nan ɛsisi fam hwɛ adeɛ aguo ha hwɛ nneɛma aguo bo. Enti wo wo wo wo ma no nyɛ aboɔden kakra koraa. Wo de ma nkɔsiafoɔ ntwem yɛwe sɛɛ no. Ha! Gyimifoɔ awɔ deɛ. Enti wo si menim nyansa no nti wo nsua me. Na me de sɛ medi w'anamɔ akyi. Wodi m'anamɔ akyi no ɛna woyɛ sɛn? Wotua sɛn? yɛrema wo tɛn ɛna wogye nti sɛsei no wofi sɛ wɔba fie ha rema meka kyerɛ n sɛ ɔmfa 20000 ɛnto hɔ ansa na ɔne wamuvu a ɔbɛnya sɛ wɔ sɛ wɔn papa a na ɔbɛstate ayɛ ahye nti 20000 no ɔbɛnya ɛyɛ sɛe

Ɛsiane sɛ mpanyimfoɔ ko sɛ ɛyɛ bɔne koraa no a, yɛkura mu. Deɛ ɛsɛ sɛ nnipa yɛ ma nnipa biara no, moayɛ bi ama me. Na m'abusua ne mpompo no, deɛ moayɛ ama me no, wɔantumi anyɛ bi amma me. Na ne tiatia ne ne tintim mu nyinaa ne sɛ, sɛ mede yafunu bɛtena hanom na animguaseɛ ato me na bi ato mo no, ɛya. Ɛsiane sɛ mogyee me fɛw so. Ɛno nti na mepɛ sɛ ka mobɛma me kwan. na mɛsan so akɔ me nkyi. Ɔsiane sɛ sɛ mekɔ fie mpo na sɛ Nyame mfa saa amma a, na sɛ ɔdomunkum owuo fa me kra mpo de kɔ a, menim sɛ mewu atɔ me maame asase so. Me maame ne me papa, wɔn kra bɛtɔ wɔn yam. Sane sɛ mekɔkyinkyiniiɛ no, masan nso aba fie. Nti nyɛ bɔne kwan so na me ne mo reka no, na mmom sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yie bɛtɔ yie na mo nso mo anim gu aseɛ na ɛbɛtumi apepa nti no. Ɛno nti na me nsa da me nsa yam. Ɛsrɛ mo sɛ nka mobɛte m'aseɛ na moahu baabi a mefiri a mereba. Mede Nyankopɔn din pa mo kyɛw. Momma menkɔ.
Yɛsɛ mpa o. Ɛɛ, ama. Eh, mpanyinfoɔ ka ho asɛm bi. Wɔn sɛ eh, baabi sɛ no ne baabi yɛ yi. Nanso dabi a meka ma asɛm bi sɛ ansa na mɛnkrɛnso bɛsi ne tiri aseɛ no na ɛwɔ de asase ɛdɛn aka akyerɛ no menim deɛ wahu no fie ha na deɛm dɛn sɛ wo se yɛanyɛ wo bɔne na baabi ɔtomfoɔ no bɔ pampan so so no ne hɔ hia no Ɛne sɛn? Wobaa ha mfitiaseɛ. Asɛm a ama ne tɔ yɛ tirim sɛ agudie wɔ hɔ. Agudie, agudie. Eti na yɛsɛɛvu bɛsi sɛ mmere. Nanso nipa deɛ, ɔyɛ dɛ nso yɛnwene nam. Waba naa so bɛkɔ deɛ a, yɛdeɛ ni problem. Nanso agudie no a woka ho asɛm, ɛno nti yɛgye watena ha bɛsi sɛ mmere. Yɛn nsa nkaeɛ no, ɛnso yɛbɛyɛ ne dɛn?
Panin wakasa. Ɛgudeɛ no deɛ, ɛwɔ hɔ. Hmm. Nso mpanimfoɔ sɛ yɛntena nkrane mu ntutu nkrane. Ɛno nti no, mɛkɔ. Na mekɔ a mɛda adwene ho na ɛda me fii sɛ Ɛkɔyi agudie na ɛbɛyɛ yɛ ni. Mɛkɔ akɔyi. Me ara na mekaeɛ. Ama ama dɛ me ne ɔnya adwemprɛko nam deɛ ɛdi ne hyew. Papa. Wate aseɛ. Asɛm a adoa no aka ɛsɛ wodi ho dwuma. Papa.
Menka sɛ menyɛ o, mɛyɛ. Dabi.
ɛne ne ma yɛn nsa nka kyerɛ me na mea menkɔ sɛ mmarima kɔ a mɛpɛ ne yɛkɔbu wɔ fa kom afiri wɔ kɔ yɛkɔ yi a mɛyɛ mɛkɔ yi na ɛno nti a na hwɛ sika mɛsɛn wɔ ho hwɛ de ne awudie papa papa mepaakyɛ o sɛbi sɛbi panin nkasa saa agudie ne sika ɛne wiase noma no yɛbɛtoe Yɛbɛsan akɔ ayɛ dɛn? Agya no hɔ. Nnipa ho hia the precious life of a man. Ehu hia kyɛn agudeɛ. Enti for the meantime deɛ yɛnhwɛ the way a ama ho bɛfa ayɛ dɛn ne ho bɛfa asi ayɛ dɛn atɔ no. Yɛwie deɛ agudeɛ no ɛyɛ bonus. Mpo Bible koraa sɛ yɛnhwɛ ɔsoro ahene ne ne trenee kane. Na deɛ aka nyinaa no ɛyɛ bonus yɛ dɛn ɛma yɛn ama me deɛ Me no, medɔ wo firi m'akoma mu. So wate aseɛ? Yɛse if the best is not available, available is the best. Ama nyinsɛn na ɛkutaa wo no, nyinsɛn no ɛ originate firi fia o, ɛfiri fia. Mimi yaro deɛ, bɛma wo mfa nyinsɛn no nkɔ out. Nyinsɛn no, yɛbɛtu ase wɔ fia. Yɛbɛma nyinsɛn no apae. na akyɛdeɛ a nyankopɔn de adom no yɛ dɛ abɛ fie ha before sɛ ama bɛkɔ baabi a wayɛ dɛn wakɔ ba me deɛ to be frank and francis ama sɛ mesi mɛma wo paa kɔ out deɛ mema wo nkɔ medɔ wo dodo ei eh, yɛlo wodɔ no wodɔ no ɛne deɛ woyɛ no fie ha a wo defend deɛ bayɛ yɛlo nyinsɛn ɛyɛ wa sɛ sɛ wopɛ wo mpo ɛyɛ wa yɛde ama wo gye sɛ wo na wonim abɔfra no ka nokware nyinaa kyerɛ me a medɔ wo dodo mema wo nkɔ na mo atena yi regretted imi ne hwahwan no yɛrɛ wonim ho bi bɛboa sɛ wiase agyapadeɛ yɛmfa kɔ baabi ɛne bo naked papa ɔdɔ na mese medɔ no no dawa sɛm korɔ kɔ Wabɔ da yes.
Um, bra dɔ no ɔde dɔ ama no. Agape love. Agape love. Yes, of course. Agape love.
Yes.
Emu odu. Ɛyɛ fɛ agape no. Sa. By papa wo no, wahu de wɛ ya usi kasa tɔ da. Ɛyɛ na ama ma adwene mu yɛ me nwanwanan. Papa, sɛ si a wuti hwe, wudo sika na sɛ wodɔ ama. sɛ medɔ sika a meda ma ah, me na mekɔ n'anom sɛ oh, agudeɛ oh, me na ade agudeɛ ɛbɛhurahura me
mema sika yɛ sɛ a wonye papa hwɛ sɛ wo nsa akyi bɛyɛ ɔda te sɛ wo nsa yɛ mu ɛna wiase nso yɛka ani w'akyi a wosɛ agorɔ no sɛ woate aseɛ

ɔfa gold no ma me ɔbɛkɔ a mene problem fa gold no menhwɛ hwee biam papa wonhwɛ ama wohu medɔ no paa ɛno nti na maama no antena ne fie hɔ ama yɛanteetee no a mede ne baa ha no nti wabɛka wo ma no ho bi nti biebie wakoma mu fa no hyɛ wo ka wo ma no ho wɔ wakoma mu

Ama. Hmm. Hwɛ. Life is about moment and time. Hmm. Obia wɔ ne moment ɛna obia hmm. wɔ ne time. When your moment comes and after your time comes a mm-hmm. wobɛtumi atɛne water into wine. Nti mesrɛ wo. deɛ wonam mu no deɛ ɛden ba ne nyinaa mu no nya gyidie sɛ biribiara bɛbrɛ ase mesrɛ wo hmm. wosu sɛ yɛ na woma problem no ɛyɛ increase na problem no ayɛ mmɔɔ
ama mensu ate mensu